Хәерле кич, кадерле дуслар! Театр сөюче, безнең белән кызыксынып баручы тамашачыларыбызга кайнар сәламнәребезне җиткерәбез һәм үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруының чираттагы чыгарылышын сезгә тәкъдим итәбез. Бүген исә мин үземнең яныма искиткеч талантлы яшь артистны чакырдым. Ул театрыбызның сандугачы Фаил Сафиуллин. Сәлам, Фаил! Исәнмесез.
Хәлләрең ничек?
Әйбәт.
Беренчедән сорау, син безнең алдагы чыгарылышларны карадыңмы? Карадым. Димәк, син әлеге тапшыруның тәртибен беләсең? Беләм. Тәртибен белгәч, кагыйдәләре белән сине таныштырып тормыйм, сорауны аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Ләкин аңа кадәр Әйдә, тамашачылар өчен үзең турында азрак сөйләп кит, кайсы яклардан син, кайсы җирләрдә тудың, кайда укыдың һәм ничек Әлмәт театрына килеп эләктең? Ярар.
Мин мин моннан ерактан, Әлмәттән 6 сәгать юл, Казаннан сәгать ярым. Мин Иделнең теге ягында, Апас районында тудым. Түбән Балтай авылы, безнең авыл бик кечкенә. Элек тә кечкенә иде, хәзер инде гомумән кечерәй бетте. 30 елдыр, бәлкем, хәзер 20 генә калгандыр инде. Мин укыдым авылда түгел, ә күрше авылда. Бер километр һәр көнне без мәктәпкә йөри идек. Менә кечкенәдән. Беренче класстан башлап. Беренче класстан 9 класс хәтле укыдым мин. Кечкенәдән менә э, километр ярым иде безнең мәктәп. Иртә белән җәяү, кич белән җәяү. Шулай тугызынчы классны укыганнан соң, гомумән мин ә укыган вакытта кечкенәдән э, җырларга яраттым. Мин йөрдем төрле фестивальләргә, конкурсларга, җырладым. Ә, мине Мәктәптә бик яраталар иде, җырчы егетебез дип горурланалар иде. Син, Фаил, үз мәктәпне бетергәч, берәр шундый культура җиренә барасың инде дип. Мин, миңа күрәмсең, шул настрой биргәннәрдер инде алар. Аннары соң фестивальдә, бер фестивальдә мине Татарстанның халык халык артисты, җырчысы Мингол Галиев күреп алды. Килде дә минем янга әйтте, Фаил, синең тавышың бик матур, Ә, сиңа шөгыльләнергә кирәк, тавышыңны үстерергә кирәк дип үзенә укырга чакырды. Мин һәр якшәмбе көнне поезд белән бара идем, иртәнге сәгать 6-да иде әле поезд, әле дә хәтерлим, поезд белән бара идем Казанга, ул ничә 6 класслар булгандыр инде. Үзең генә?
Үзем генә түгел, ул тагы бер егетне чакырды. Ул егетнең әнисе, мин ә, һәм шул егет бара иде. Йөри башладым. Ул мине өйрәтте дисәм, өйрәтте. Кайда укыта иде дәресләрегез?
Кайда үтә? Казанда
Абдулла Алиш исемендәге Дом культурада. Ә. Әйе. Индивидуаль дәресләр, аны бик күп кешеләр йөри иде, бөтен Татарстаннан ул шулай күрәсен күргән. Ул мин ул мине укытты һәм әйтте, Фаил, мин сине Артист, җырчы артист буларак күрәм. Син бик халыкчан, әйдә әле синең белән барып карыйк әле театр училищесына дип. Ул үзе анда укыта иде ул вакытта. Юк. Юк әле.
Бәлки укыткандыр. Мин белми идем, мин кызыксынмадым. Мин бардым. Э, Фәрит Бекчентаев как раз курс җыя, җыя иде. Мин аны дөресен әйткәндә ул вакытта кем икәнен дә белми идем әле. Әйе, әйе. Бардык, мин Глаби белән бардык. Мин идем, Ранис иде һәм Гүзәл Гөлвердиева. Өчәү килдек без һәм Гөлсирин. Җырчылар җыелган инде монда. Җырчылар, җырчылар дүртәү килдек. Дүртебез дә мин Глабида укый идек инде, получается. Әйе, әйе. Килдек, мин шулай иттереп мине алдылар, Ранисны алдылар, Гүзәлне алдылар, Гөлсиринны алмадылар, менә шулай калдык, укыдык. Тагын нәрсә соң әле? Ә синең э, әти-әниләрең, Фаилнең әти-әниләрең турында әйт әле әз генә. Алар нинди кешеләр? Э, Ничек алар синең менә бу театр юлыннан китүеңә ничек карадылар? Сезнең бәлки э, туганнарыгыз арасында нәселегездә җырчылар бардыр, артистлар бардыр. Бармы андый кеше? Минем әти ягыннан да әти гомере буе баянда уйнады. Ул авылның заятлый баянчысы булган. Бер мәҗлестә аны ансыз үтмәгән. То есть теге тамада кебек була инде әйе, әйтсәң. Баян кулыннан төшмәгән инде. Дәвә ни минем гомер буе җырлаган. Алар гел бергә булганнар. Ләкин ялгышмасам, Дәвә ти 37 яшендә генә өйләнгән минем Дәвә нигә. Игнорировать итеп йөргән дисәм инде. Минем әти җырлый, гаиләдән күрәсең, буыннан килә инде. Нәселдән килә минем Әнием биюче булган, ул тоже ялгышмасам Апас районында, шулай э, Апаста, үзебезнең авылда, бөтен мәҗлесләрдә тоже биегән. Ә әни ягыннан Дәвәти җырлаган, җырчы булган тоже. Сезнең инде бу сиңа коннан бирелгән бирелгән талант.
Әйе.
Ә кайда эшлиләр?
Син әйтәсең менә э, безнең авыл кечкенә, э, хәзер инде бөтенләй кечкенә. Әти әниләрең кем булып эшлиләр? Кайда эшлиләр? Минем әти ул бик күп җирдә эшләгән, КАМАЗда эшләгән, водитель булып инде ул 9 9-дан киткән 11-дән киткән, менә 11-дән китеп водительгә укыган да, шуннан бирле гомере буе шофер. Хәзер инде ул шофер пожарный частьта, шофер водитель пожарный машины. Әни гомере буе мәктәпне бетергәннән соң ул укымаган бер каяда. Минем дәвәни, ике дәвәни дә страховой агент булып эшләгәннәр. Минем әни гомере буе менә ничә ел икәнен белмим инде хәзер. Я нигә минем... Шунда эшли. Әйе, шунда гомере буе шунда страховой агент получ... я, получается 8 авылда авылны страховать итә. Шунда тотып тора. Менә бит. Әйе. Ә туганнарың, Фаил, бер туган, синең бер туган? Бер туган сеңелем Сеңлең бар. бар. Әйе. Ә син менә үзең бер туган сеңлеңә абый, менә мин аңа абый, менә мин аны якладым, сакладым. Хәзер дә мин аңа терәк, мин аңа чын абый дип әйтә аласың. Сезнең нинди мөнәсәбәтләр?
Үзе караса, без сугыша идек. Сезнең ничә яшь аермасы? Ничә яшь? Дүрт яшь.
Өч яшь ярым, дип алайк. Без сугыша идек. Дуслаша идек.
Дуслаша идек.
Мин менә хәзер генә аңлыйм, то, что Минем сеңелем бар, ул минем бердән берем. Менә мин Казанга баргач та гел аның янына барам. Сагынышып торасыз. Сагынышып торабыз, гел язышып торабыз. Ә менә ничектер мәктәптә укыган вакытта ул ну, балалык инде. Әйе.
Мин аны аңлап бетермәгәнмен. Әле ул кеше бала булганга гел аны яклыйлар иде бит инде. Мин олы бала. Гел миңа ләгә, аңа ләкми күрәсең, балалык чоры булган. Ә хәзер көннәр шул. Бик каты мин аны яратам. Аның да кечкенә баласы бар. Аяз исемле улы бар. Ул Казанда яши, эшли. Декреттан менә эшкә чыкты. Әйе, мин минем әни дә әйтә, улым, сеңелеңә шалтыратта каның бармы дип әйтеп тора менә. Хәзер дә әни дә әйе туганлык сизә, сизә күрәсең. Ярый, рәхмәт, Фаил. Ә хәзер әйдә, сорауларга күчик. Э, кайсын телисең, шунысын аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Минем яктасына
Театрда дустың бармы? Бар.
Кем ул? Ул кеше үзенең исемен ишетсә бик рәхәт булыр дип уйлыйм. Дөресен әйткәндә, дус дип мин бер кешене генә күз алдына китерә алмыйм ни өчендер. Менә әйтәләр, дус бер була дип. Минем уйлавым буенча, дус бер генә булмый, алар күбәү дип уйлыйм мин. Динар, Раушан, Хә кемнедер әйтмәсәм, ачуланырлар инде. Әйдә, шуннан башлыйк. Гомумән, синең өчен дуслык ул нәрсә? Менә ир-ат өчен, хатын-кызларда инде аңлашыла. Ниндидер эчеңне бушату, сер сөйләү. Сез бит бер-берегезгә инде ниндидер сер сөйләп утырмыйсыздыр, җегетләр? Юк, инде ничек сөйләрбез?
Сер сөйлисең, Берәр нинди проблемаң булса, проблем белән уртаклашасың. Ул проблеманы сиңа, я проблеманы ничек булса да решить, урысча әйтмешли, ярдәм итә, шишәргә ярдәм итә, итәләр, мәсәлән, егетләр. Син театрда дусларың күп дип әйтәсеңме? Әйе, мин менә әйтәләр, кыз белән егет арасында дуслык булмый. Дуслык булса, ул теге анын арасын нәрсәгәдер әйләнә дип әйтәләр. Мин алай дип әйтәсем килми. Әйләнәдер бәлки, но әйләнми торган очраклар да бар. Мәсәлән, мәсәлән, мин менә безнең Ләйсән Загидуллина белән без бик каты дуслар, без кунакка ирешәбез, гаилә белән дуслар, минем хатыным белән дус, мәсәлән, менә мин әйтмәс идем, ни дип, нәкъ дусларым күп минем. Ә менә егетләрнең Э, дуслыгы арасында мәсәлән кызларныкыннан хатын кызныкыннан аермалы буларак әйме бармы шундый очраклар мәсәлән син кешегә бер әлеге егеткә дустың итеп сөйлисең менә мәсәлән гаиләңдә булган ниндидер ситуацияне алыйк әйме шуны сөйләдең ә ул аны башка кешегә сөйли син аңа инде ышанып сөйлисең сөйләргә ярамый торган әйберне менә кызларны әйтмим инде мин хатын кызда башкачарак
Булганы бармы шундый? Хәтерләмәгәч юктыр. Әгәр дә андый бер булган булса, син ул кешедән мин дә калыр иде ул.
Ул кеше минем дустым түгел, мин аңа бүтән ышанмыйм э, дигән э, фикер туамы синдә менә? И, ярар инде сөйләсә, сөйләгән дип кенә уйлыйсыңмы син? Андый бер булса, булган очракта да менә. Булган очракта да ул дус булмагандыр дип уйлыйм мин. Бардыр, бәлки. Хәтерләмим генә. Менә беләсеңме, синең хәзер җавабыңнан без бит инде барыбер бергә барабыз да сөйләшәбез, әйме? Менә мин кабат шулай бергә инанам, ир-атларда, менә егетләрдә бөтен э, проблемага да, бөтен мәсьәләләргә дә э, караш башка төрле. Ул җиңелрәк. Менә ул яктан э, сезгә җиңелрәктер. Хатын кыз бит ул әллә ниләр уйлап чыгарып, теге моңа моны сөйләгән, мин моңа серемне ачкан идем, ул аны башка кешегә сөйләгән, китте разбор, короче, әйткәндә, әйдәме? Ә сездә менә э, синең бөтен кешеләрне дә, бөтен менә коллегаларыңны да синең дус дип санавың, ул миңа калса алай рәхәтрәктер, әйме, яшәргә. Кемнедер аерып алып, Аңа эчемне бушатканчы, ә сез болай җыелышып бер сөйләшәсез дә, беркем дә беркемгә дә бернәрсә сөйләп йөрми уже, бөтен кеше дә белә Юк бит инде, Ильнар. бар инде ул кемгәдер, кемгәдер сөйлисең килми аны, бөтен, бөтенесе дуслар дип әйтәсең, әйтеп булмый, кемгәдер сөйлисең килә, кемгәдер нәрсәгә сөйләргә инде аңа дисең. эчеңдәге булган проблемаңны нәрсәгә кирәк инде ул минем проблема ул кешегә дисең ә инде үзең чынлап та дус санаган кешеңә аны әйтә алмыйча булдырып булмый просто әйе әйе уртаклашасың килә килә шатлыкны да мәсәлән юк шатлыкны әйтәләр бит дип дөньяга әйтәсең килә үзеңнең булган шатлыгыңны дип ну бит аны әйтмисең бит акырып йөрмисең урамда менә минем минем кем беләндер бүлешәсе килә кем белән кемгәдер әйтәсе килә мәсәлән бер ике кеше булырга может өч дүрт Ә, барыбер закрытый круг дигәндәй, барыбер ул бар инде улай бер. Яхшы, рәхмәт. Дусларым күп. Киләсе сорауны алыйк. Баштан синең баштан калдың, ә үзең баштан алам. Галинә Мөдәрисова, синең тормышыңда нинди роль уйнады? Дәрес. Тапшыру тәмам.
Юк, дәрес булды ул минем өчен. Дәрес, нинди дәрес?
Нәрсә дәресе? Урыс теле дәресеме? Математика дәресеме?
Тормыш дәресе. Тормыш дәресе булды.
Әйе, шулай дип уйлыйм мин.
Сине э, аның белән... Менә хәзер аңлатам ни өчен алай әйткәнен. Кешене яратасың, аңа ышанасың бит инде, әйе бит. Эм, Һәм ниндидер шундый вакыйга килеп чыга да, и ул кешегә баштан инде ул, аннары онытыла инде, ул кешегә ничектер ачуың кала диләр бит менә, ачуланып каласың. Ә именно менә шул вакытта. Менә чынлап та ул ничектер шулай булды да, мин ничектер ачуланып калдым да, ә тора бара бәлки бер елдан соңдыр да ул мин оныттым, ничектер онытылдым. Онытылды. Яшермим, авыр булгандыр. Хәзер оныттым инде. Ә менә сез бит бүгенге көндә күрешәсез. Күрешәбез. Сәнгать өлкәсендә эшли. Театрда эшләгә, гастрольләргә барганда аралашасыз. Әйе, аралашабыз, сөйләшәбез.
Ә сезнең менә күрешәбез.
Аерылышканнан соң, менә шул аерылышу процессы булганнан соң, юлларыгыз аерылганнан соң,

Ләкин бу дәрес авыр дәрес булды. Авыр дәрес.
Ә син менә хәзер э, менә шул ситуациядән соң мин бүтән менә алай итмим дигән үзеңә нинди нәтиҗә ясадың? Менә э, бәлки ниндидер ышанмыйм, кешеләргә ышанмаска, тикшерергә, теге ышансаң да барыбер тикшереп карарга дигән Юк.
Андый. М-м.
Ышанычың бетмәдеме? Бетмәде. Хатын кызга карата дип әйтәм. Юк.
Яхшы.
Бүгенге көндә э, бүгенге көндә без аның белән әйбәт мөнәсәбәтләрдә аралашабыз, сөйләшәбез. Күптән булган хәл онытылган, теге кал калган эшкә кар яуды диләр бит менә кар яуган көрт астында калган көрт астында калган хәзер инде икебезнең дә аллага шөкер гаиләләребез матур яшәп тату яшибез ярый молодец булды бысы
Ни өчен Әлмәт театры, Казан театры түгел? Менә син бит үзең әйттең, Казанга якынбыз дип. Әйе.
Ну, беренчедән, гап-гади җавап, э, кая чакырдылар, шунда килдем дип әйтик. Ләкин мин укыган вакытта Әлмәт театрының спектакльләрен караганым бар иде. Ә, Минем күңелемә кереп калган шундый әйбәт спектакльләр, шундый әйбәт театр, артистлар шундый әйбәт дип Сезне дә күргәнем булды бит инде мин Камалга килеп, мәсәлән. Әле с- ул вакытта. Син инде безнең спектакльләрдә тәрбияләнеп үстең. Әйе.
Укыган вакытта. Ә, Әниләр каршы булмады. Әйткән булсалар, мәсәлән, әни, әти, улым, Бигрәк ерагыймы? ерак,
барма, кирәк түгел дип әйткән булсалар, бәлки, уйлап караган булыр идем. Ә инде әниләр каршы булмады, үземнең теләгем булды. Еракны нишлисең, ерак. Әйе. Минем абыйлар, мәсәлән, эл- тож, э, әниемнең р- э, якын Бертуганы. бертуган абыйлары еракка киткәннәр. Теге аның турында да уйладым. Хәзер инде ул, минем уйлавым буенча, ниндидер бер проблема түгел. Ә син Казан театрына барып, э, шунда менә алмаслар микән мине, урнашырга теләгең булмады? Юк, йөрмәдем дә.
Бармадың да бер театрга да? Йөрмәдем дә.
Менә мине безнең Фәрдә Багизовна Ильяс Гәрәевич вакытта чакырдылар. Мин
Сез берничә кеше килдегез бит, әйе?
Мин бер ике көн уйлаганмындыр. Менә әниләр белән киңәшләштем, үзем уйладым да и барга булдык. Шул. Э, менә син хәзер әйттең бит, ерак дип. Менә хәзер әниләр әйтәләр. Әйе. Чөнки минем уже балаларым бар. Әниләр әйтәләр, әй улым, ерак шул, еракка, еракка киттең шул, диләр. Менә хә күңелгә бераз гына тия аларның сүзләре. Сез еш кайтасызмы? Юк шул, менә елга ике тапкыр. Бигрәк сирәк кайтасыз икән. Бу ераклык белән э, эш, Әйе. эштә булу белән дә бәйледер Эштә инде. булу да, и ераклыкта Ерак инде. булгач, И сезгә балалар да- өч көн кирәк Әйе, кайтырга. балалар да кечкенә.
Әйе. Машинада 5-6 сәгать кайтырга кирәк, шул да бик зур роль уйный инде. Ну, ярар.

Син диетада бер кайчан да утырганың да юк. Юк. Ә ниндидер ә, менә шушы әйберне ашарга ярамый бит, бу бит зыянлы дип бер нинди шундый таләпләрең бармы? Ашауга карата.
Юк. Борыч яратмыйм мин. Борыч?
Ә болай, ә, менә бу әйберне бик яратам дип әйткән әйберең бармы? Менә шушыны гына ашап тора алам мин гел дип. Хәзер ничек була әле ул татарча диер. Менә Бәрәңге белән ит. Төрлесе, шулпалы да булс, булс, бул, бул, Шуны яратасың. ни, горшокта да. Мин бик Син яратам. гомумән ашарга яратасың, әйме? Әйе. Ә, э, менә мәсәлән, ниндидер э, роль өчен кешеләр безнең бит инде төрле вакыт була, кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгә сиңа әйтсәләр, мәсәлән, ну, Фаил, менә бу роль синеке, төп роль, бик зур, әйбәт роль, ләкин сиңа бик таза булырга кирәк моны уйнар өчен дисәләр,

Шушы арада әле, әйе, әле җәй җиткәнгә шулай теге чишенә башлыйсың бит. Курткаларын сала башлыйсың. Әйе. Уйлый башладым, мин нәрсә булса да эшләргә кирәк инде, мәйтәм, нәрсә булса да эчергә бәлки кирәктер. Нинди булса да порошокмы соң инде шунда, дару эчеп куергамы соң теге әйтәләр бит. Канны алмаштырырга ки, әллә нәрсә генә уйлап бетермәдем. Менә егетләрдән дә сорадым, менә э, э, э, алдамаслар. Дидем, берәр нәрсә эшләргә кирәк, болай булмас. Миңа калса берни дә эшләргә кирәкми. Төз гәүдәле матур бит инде, төз гәүдәле Ә- кеше. Әгәр дә роль өчен дисәләр, мин менә сразу башлармын кебек.
Бәлки бу турыда Фәридә Бәкисовнага әйтеп караргадыр. Файлны тазартып алыргадыр бәлки. Менә роль дисәләр, ул тазарып китәр иде. Бәлки. Рәхмәт, файл. Гаиләле кеше ирексез дигән гыйбарә белән килешәсеңме? Ничек була инде? Ирексез. Синең э, свобода дип әйтәбез бит русча. Килешми. Син үзеңне нәрсәдә ниндидер киртәләрдә тотасың.
Юк. Килешмисең. Нинди киртә? Менә куядыр сиңа барырга ярамый мәсәлән. Кая ярамый? Бөтен җиргә йөрим. Гастрольләргә чыгып китәбез эшем белән. Берәр дустым чакыра икән кунакка, мәсәлән, мин барам, хатыннан сорыйм, ул әйтә, бар ди, барам. Ә ул сиңа юк дисә? Юк дисә, юк дисә, бармаска могу. Юк инде, барам инде дип китергә дә могу.
Бу очракта синең хатыныңа рәхмәт әйтергәдер, бәлки хатының сиңа шулай э, Юк, менә әйбәт- балалар кечерәк булган вакытта, әйе, аңа авыр иде, үзе генә өйдә иде бит, өйдә генә иде. Ул әйтә, ш- еш әйтә иде ул миңа, Фаил, барма, мин теге мин ардым, дип. Ә соңгы арада балалар үстеләр, мин Ирек белән бәйле микән бу? Ниш нәрсә белән бәйле икән? Ирексез микән бу? Минем уйлавым буенча ирексез түгел. Ә барма менә шундый вакыт, ә, синең менә бик каты барасың килә. Ә, ләкин сезнең ә, гаиләгездә менә ул көнне синең өйдә булуың кирәк. Мәсәлән, һәм син өй барасы килә бит инде дип үзеңне чикләп калдырган моментлар буламы?
Була.
Һәм син э, моны ниндидер зур проблемага санамыйсың? Юк. Әгәр дә ник гаилә сайлыйсың бит, ничектер сайларга туры килә. Әгәр дә син гаиләңә кирәгрәк икән, ничек гаиләне сайламыйсың инде, э, ниндидер бер нәрсәләрне сайлыйсың. Нәрсә булырга может икән ул? Белмим, инде президент чакырып чакырып иде. Президент собраниега собраниега чакырып, Җаным, кулым булса да кысып кайтыйм инде дип, бәлки барып килер идем, ә болай, әгәр дә мин кирәк икән, бик важный эш булмаса, мин гаиләне сайлыйм әлбәттә. Гомумән, менә читтән караганда, без бит инде бер-беребез белән аралашабыз, әйме? Мин сине бик ирекле кешегә саныйм. Э, һәм э, синең хатының э, Ангелина тарафыннан да кайвакыт Мин теге уйлап куям, бигрәк, мин әйтәм, Ангелина сабыр инде шундый. Э, ул яктан сабыр дип инде теге сиңа түзеп яшәү мәгънәсендә түгел, кая да булса җибәрергә һәм сиңа тулысынча 100% э, ирек бирәдер дип уйлыйм мин аны. Ул менә читтән э, шулай күренә, ул бәлки теге бер-береңә ышану белән дә бәйледер инде. Йөзүк түгелдер инде, 80-дер ул. Һаман киметә.
20-се бар инде аның. Килешәм, әйе. Ул хатыннан торадыр ул. Әйе, әгәр дә юк бармыйсың дип корт кисеп торса бит инде, әлбәттә бармыйсың. Бар дисәң, барасың.
Бу син ирекле кеше дигән сүз. Әйе. Рәхмәт, Фаил.
Хатының белән кайда, ничек таныштыгыз? Бигрәк хатын турында сөйләшкәч. Шундый туры килдеңме? Минем бәхетем белән театрда таныштык. Ул эшли иде ул вакытта костюмер булып, син беләсең инде. Әйе. Ә, Киемнәр биреп торучы дип сай әйт- әйтик инде. Ул минем арттан бик озак чапты. Сезнең киресенчә булган икән, ә? Чапты дип, чапты булсын инде. Бик матур түгел сүз ниндидер. Башта ул гашык булды сиңа.
Әйе, башта ул миңа гашык булды.
Һәм сиңа әйттеме бу турыда?
Бер ел, бер ел дип алсак инде, ярар, булсын ярты ел. Ярты ел ул минем арттан чапты, ул миңа нәрсә үзенең эшләде? хисләре турында әйтте. Син миңа ошыйсың, Фаил. Ам, Әйдә гулять итәбез, урамга чыгып керәбез, әйдә монда барабыз. Мин Ярты ел юк бармый, берәр нинди сәбәп табып бармый идем. Ул сиңа ошамый иде. Ошагандыр да инде, белмим, аңлата алмыйм. Аңлата алмыйм, чыннан. Бардыр инде аның сәбәпләре. Ярты ел үткәч, ни өчендер ул миңа ошый башлады. Ул бәлки синең артыңнан йөрми башлагандыр һәм ул сиңа ашыгып төште. Юк, юк, йөри баш, йөри иде, йөри иде.
Мин аны э, чакырдым бергә яңа ел үткәрергә. Егет белән кыз буларак без яңа елга кердек. Яңа елга кердек. И шул ук елны безнең туй булды.
Ә синең менә ярты елда йөрмә, ярты елдан күбрәк йөрдек. Ә синең шундый уй килгән юкмы башыңа? Менә син әйтәсең бит, ярты ел ул миңа хисләрен аңлатты, ләкин минем э, аның белән бер кайда да барасым килмәгән иде башта дип. Синең менә уй килгән юкмы? Эх, менә шул ярты елым әрәм булды бит дигән. Юк. Кара, үзеңне шундый нык ярата торган кеше икән син. Юк, булмады чыннан. Сезнең бит инде, сез барыбер кавышкансыз, бит инде өйләнешкәнсез, бүген инде субханалла, үстимәсен матур гына гаиләгез. Һәм менә бүгенге көнеңнән чыгып, мәсәлән, бүгенге акылың белән чыгып, син, мәсәлән, Ангелина белән Казанда укыган вакытта ук танышкан булсаң, син аңа игътибар иткән булыр идең микән? Булыр идем.
Мин игътибар иттем аңа. Минем ничек дип аңлатырга икән, аңлата алмыйм. Ирекне тоеп каласым килгән булсам, юк, дөрес түгел. Сиңа ул вакытта ниндидер кем беләндер мөнәсәбәтләр, гомумән кем белән булса да кирәкмәгән. Бәлки кирәк булмагандыр. Әйе, әйе, шулайдыр. Әйе. Аннан тора бара аңлаганмындыр. Нишләп йөрим инде мин үзем генә? Әйе, нишләп йөрим түгел.
Ул бит мине ярата, каравылда бит миңа ошый. Нишләп вакыт сузам? Менә шулай булгандыр ул, әйе. Нишләп вакыт сузып йөрим мин ник хаман? Әйдә вакыт сузып йөрмә, Фаил. Үзеңә үзең әйттең. Әйе, сузып йөрмә.
Менә бит нинди чибәр, матур, уңган кыз. Ул бит миңа ашарга алып килә иде театрга. Менә бит. Ашыйсым килә дип Берәр смс язсам, Син үземә дә ашавың белдерәләр инде. Тагын аша.
Үземә дә әйтмичә, ул миңа ашарга алып килә иде. Егетләр әйтәләр иде, ай-яй, типа син менә бит, әйе. Шул да колакка кергән бит инде барысы да. Кара, чынлап та, менә миңа ашарга алып килә бит. Ашау дигәч, файда бетте.
Әти-әниләре янына бардым бит инде танышырга. Шундый русча әйтмеш шундый простойлар шундый күренеп тора гади кешеләр ул әлмәттән әлмәттән әйе әти әнисе әлмәттән гади кешеләр аларны күргәч тә рәхәт булып китте рәхәт булып китте әйе мин менә ерак мин менә уйладым төсем миңа ошый мин аны яратам Өйләнәм. Кайттым, әти-әнигә әйттем. Ну, алар беләләр инде безнең йөргәнне. Кайттым, әти-әнигә әйттем. Әни, әти, менә шулай-шулай күптән, ну, күптән түгел генә йөрибез әле. Мин аны шушы яратам. Күптән йөрибез дип әйтеп булмый инде. Ә, яратам.
Шушы шушылай тәкъдим ясарга булдым, дидем. Улым, әгәр дә син шулай уйлагансың икән, шулай Синең шулай эшлисең килә икән, ә без әлбәттә синне ничек эшлисең килә, әйе, шулай шулай эшләргә. Менә бер сорау бирим әле.
Э, иң беренче әйткәч, менә син э, бер кыз белән таныштым, без аның белән йөрибез дип әйткәч, Ангелина дип әйткәч, сиңа булдымы сорау, улым, татар кызымы соң ул дигән? Ангелина дигәч ярар, Туманова дигәч әле. Ангелина Туманова. Фамилиясен әйтмәдем. Ринатовна дидем, Ангелина Ринатовна. Әзрәк татар икән ул. Ринат, әтисе татар. Андый сорау булды.
Сорау булмады, юк.

Ун елдан Әлмәт театрын нинди итеп күрәсең? Хм. Бик авыр сорау бу.
Юк, менә бүгенге юнәлештән чыгып, э, безнең театр бит инде гел алга бара. Бүгенге темплар белән нәрсәгә килеп җитербез микән без 10 елдан? Син уйлаганың бармы бу турыда?
Менә минем бер фикерем бар. Пандемиягә кадәр без сөйләшә идек, никтер халык театрга аз йөри башлады дип. Йөри башлады дип, аннан соң бит инде пандемия, гомумән йөрми башладылар, йөрсәләр дә бик аз иделәр. Гомумән ябылып тордык. Хәзер пандемиядән соң бит инде безнең, тфү-тфү, Аллага шөкер, халык, тулы заллар, безнең һәр спектакль тулы зал. То есть бу бит инде яхшы дигән сүз. Ә, киләчәктә минем уйлавым буенча буенча киләчәктә безнең театр яшәр, яшәячәк. Менә зритель азаер дип уйлыйм мин.
Бу нәрсә белән бәйле? Бүгенге көндә бит менә залга карыйсың, яшьләр театрга йөрми дип әйтеп булмый. Тамашачы төрле бит. Төрле теге ниндидер кайвакыт минем менә уйлаганым бар, ниндидер баланс та юк кебек, аңлап булмый. Яшьләр дә бар, бик өлкәннәр дә бар шул ук спектакльгә менә. Тегесенә дә кызык, бусына да кызык. Элегрәк бит инде яшерен-батырын түгел, яшьләр театрга йөриләр иде дип әйтеп булмый. залда күбрәк э, ничек дип әйтим ул өлкән яшьтәге кешеләр генә иде ә бүген яшьләр ул яшьләр э, теге куып китерелгән дип әйтәбез бит инде куш тырнаклар эчендә яшьләр микән әллә э, алар чыннан да безнең театрны яратып килүчеләр микән
куып китерелгәннәр арасыннан бөтенесе яратып килүчеләр дип әйтә алмыйм Ләкин
кем дә булса яратачак. Ярата.
Менә мәсәлән, яшерен батырын түгел, мин бит инде берничә җирдә укытам, балалар укытам. Менә балалардан сорыйм. Актерлык курс осталыгы буенча менә сорыйм. Сезнең спектакльгә килгәнегез бармы театрга? Беренче сорауым, килгәнегез бармы? Кызыксынасызмы дип. Бөтенесе түгел, әлбәттә, ләкин унысының бишесе безнең театрга йөриләр. Яртысы. Һәрбер балалар, һәрбер балалар спектакленә килгәннәре бар. Олыларныкына юк инде, бит балалар бит инде алар, әйе, бит балалар әле. Үз яшьләре өчен. Ә олыраклары
ның менә мәсәлән бишесенең өчесе килгәне бар дип алыйк инде олылак олыраклар диюем ул менә сигезенче тугызынчы класс булсын Алар куалап китерелгән түгел бит менә. Алар бит Әйе. кызыксынып килгәннәр. Ну, мәктәптән килү ул бит инде куалап китерелгән дип санамыйм мин ул. Теләми икән, килми. Әйе.
Димәк, безнең театр яшәячәк? Яшәячәк, ләкин менә бер әйбер генә бар, менә хәз соңгы вакытта безнең фестиваль, фестиваль, фестивальный һәм халыкчанга аерылдык бит инде. Киләчәктә ул теге Берсе берсе өстенә капланмасын иде. Хәзер ничек бар шулай калса әйбәт. Ләкин менә кайсысыдыр, әйе, саклап кал, кайсысыдыр, ә, мәсәлән, артыграк китсә, кайсысы икән үзең үзең дә күбрәк аңлыйсың инде. Артык китсә, ул басып менә ул халыкның килмәү килүе уже сорау тудыра. Әйе.
Рәхмәт. Ышаннар безнең Аллага шөкер.
Миңа ошады синең җавабың.
Тормышыңда синең өчен авторитет кем?
Менә бармы шундый кеше? Сиңа әйтсә шулай эшлә дип. Син хәтта үзең алай дип Дөрес дип санамасаң да, син ул әйткәнчә эшли торган кеше.
Хатын.
Бүтән бер хатынга барып тоташа.
Ян бусы. Шутка. Юк бугай. Әти әти инде ул. Әни, әни, алар сүзе бит инде. Иң кадерле сүзләр, теләкләр.
Әти дигәндә менә син, сез бит инде еш күрешмисез, шул ара ераклык аркасында дип әйтик. Син әтиеңә менә шалтыратып еш киңәшләшәсеңме? Тормышыңдагы булган ниндидер ситуацияләр турында. Әйе. Мин
ничек дип әйтим, правага укыттылар бит инде мине әти-әни. мәктәптә ай училищеда укыган вакытта мин укыдым и право алдым да и ул минем право ятты бер ел дип әйтик мин машина менә машина жанлы кеше түгел түгел хәзер дә түгел түгел дә кирәк булганга гына йөрисең инде әйе хәзер инде ул минем э, көндәлек теге гел каядыр барырга кирәк балалар белән монда монда тегендә э, әни янына барып килергә кирәк авылга кайтып килергә кирәк казанга барырга кирәк ул минем способ передвижения Әйе. Ә мин машина җанлы түгел. Әй, менә монда шундый алып куйдым әле. Крутой дисклар алып куерга кирәк. Менә монда мондый магнитол ал. Мин андый кеше түгел. Миңа менә алып куйдым бернек, шул тора. Диск обычный ендыларны алып куйдым, тора ул. Тәгәрмәч вак кирәк икән алыштырырга, алыштырам, май кирәк икән май. Ә менә берәр нәрсә җимерелсә, мин шалтыратам әтигә мәсәлән. Ул инде минем машина җанлы, техника җанлы, ул инде улым йөриме? Аның сорауларының ахырында бер сорау булып куя, мәсәлән, машина турында. Машина йөрим, улым. Ул белә бит инде минем способ передвижения машина икәнен. Минем йөри, әти, Аллага шөкер. Әгәр дә берәр нәрсә, берәр нинди поломка була икән, мин әтигә шалтыратам. Әгәр дә өйдә берәр нәрсә җимерелә икән, мәйтәм, әти, шулай-шулай эшләсәм, ничегрәк? Ул минем өчен менә, менә авторитет була инде. Авторитет. Димәк, әтиең.
Әни, әни, әнидән инде сорыйм, анда башкара, балалар авырса, мәсәлән, шундыйрак темага сорыйм бит инде. Башка авторитетларым юк. Бик яхшы, Фаил. Рәхмәт. Ул бәлки начардыр да. Дуслар бар. Менә авторитет. Дус бит ул дус инде, авторитет. Башка әйбер. Гаиләгә гаиләгезгә генә хас традицияләр.
Сез син менә үзегезнең гаиләгезне татар гаиләсе дип әйтә аласыңмы? Юк. Бу, бу нәрсәдән чыгып син әйтәсең? Сөйләшү телдәнме? Телдән. Син бит татарча сөйләшәсең. Әйе. Ангел, ну, хатын русча сөйләшә балалар белән. Мин Ну, ул бит татарча белә, ул бит татарча сөйләшә. Әйе, сөйләшә.
Бу гадәтләнгән русча сөйләшә. Мин саф татар гаиләсе дип санамыйм. Кызганычка каршы, бик теләгән булсам да. Чөнки Ангелинага ә, аңа җайлырак русча. Русча. Ул он менә мин әйтәләр бит, мин ә, баштан татарча уйлыйм да русча җавап бирәм. Әй. Русча сорау, сорау бирсәләр, татарча уйлыйм, русчага Тәрҗемә итәсең. тәрҗемә итеп җавап бирәм. Ә Ангелинага татарча сорау бирәсең, ул русча уйлый да, татарча җавап бирә. Менә шундыйрак хәл. Ә балалар инде күбрәк балалар бит инде кем белән? Әни белән. Шунлыктан мин эштән кайтам, мин тырышам сөйләшергә, ләкин ул дөрестер дә бәлки, бәлки дөрес тә түгелдер, баланы бутаудыр дип тә уйлыйм мин мин аны. Шуңа күрә мин күбрәк басым ясадым рус телен. Өйрәтермен әле дигән Аннары аңлый уйлар башлагач. белән инде. Ә Алабыз. традицияләр менә бәйрәмнәр нинди дә булса менә Без- татар бәйрәмнәре шундый. Татар бәйрәмнәре юк. Яңа елны без ил гаилә белән үткәрәбез. Менә анысы бар. традиция. Семейный праздник, гаилә бәйрәме яңа ел. Әйе. Гаилә белән генә, дуслар белән, ниләр белән үткәргән юк әле менә ничә ел яшәп, үзебез генә үткәрәбез гаилә белән. Юк, безнең андый традицияләр юк.

Соныңдыр. Бу нәрсәдән соң менә успешный ничек буласың инде? Менә син үзең э, теләгән бүгенге көнеңә кадәр килгән ниндидер максатларыңа, э, хыялларыма ирештем дип уйлыйсыңмы? Син үз үзеңнән канәгатьме менә?
Юк. Үз үземнән канәгать түгел. Эшләгән эшләреңнән дип әйтегез. Юк, үз үземнән канәгать түгел.
Нишләп?
Менә яңа ел әйтәләр бит менә яңа елда яңа уйлар белән чыгасың бит инде ниндидер үзеңә куелган Максат. максатларга ирешергә телисең. Ә, Мин ул максатларның 50 процентына гына ирешәм.
Ел дәверендә. Ел дәверендә.
Менә аның 50 проценты ул ялкаулык дип алыйм. Мин сине ялкау кеше дип әйтмәс идем. Мин ялкау.
Ялкау.
Ул ялкаулык Кем? ничек? Эм, Менә уңышлы кеше ул, минем уйлавым буенча, үзенең барлык максатларына да ирешергә тиеш. Мәсәлән, 100 процент. Мин аларның 50-сенә генә ирешәм. Менә мәсәлән, Мин үткән елны үз-үземә шундый бурыч куйган идем. Мәсәлән, анда берничә бурычлар һәм менә төп максат дип алыйк инде, өйрәнергә берәр нинди инструменттар. Ул инде гитара дип уйладым мин. А, үткән елны. А, мин гитара, миңа туган көнемә гитара бүләк иттеләр. Гитарасы да бар. Гитарасы да бар. Гитарага йөри башладым. Йөрдем, йөрдем, йөрдем, йөрдем дә, и, менә вакыт бетте, эштә. Көнне, төне эштә. И, ничектер... Ул максатны читкә итеп куйдың. Читкәрәк куйдым. Бәлки мин бит вакыт табып бит аны да эшли алган булыр идем кебек. Бу бер, ике. Быелгы максатны куйдым менә. Үземә менә шундый бер максат куйдым, аны әйтеп тормыйм инде. Ул максатка ничек тә булса ирешергә. Белмим әле, бер дә... Әле селкенгән. Селкенгән юк әле. Көнне төне төне эште. Рәхмәт.
Шул.
Фаил, сиңа куйган максатларыңа ирешергә язсын. Әле барысы да алда. Син мин әзерләгән сорауларга җаваплар биреп бетердең. Хәзер мин сиңа тиз генә кыска-кыска гына тагын сораулар бирәм. Син аларга бәлки инде ишетеп беләсеңдер. Блиц. Әйе, шалт-шолт татарчасы. Шалт-шолт итеп җавап бирсен. Әгәр өйдә ашарга булмаса, Пешерәм.
Ел саен яз көне мин.
Блиц. Шалт-шалт булмады әле. Яз көнне мин яз көнне мин кышкы киемнәрне э, алып куям. Әгәр мин күрәзәче булсам? Күрәзәче булсаммы? Күрәзәче булсам,

Тынлык.
Бик авыр сорау кара. Ялгызлык ул.
Тукта бер кайчандан җавап бирәм хәт. Бер кайчанда балаларыма кул күтәрми яшәп. Менә. Шәп җавап.
Ялгызлык ул. Ялгызлык ул.
Ялгызлык ул бик кызганыч хәл.
Әгәр өемне кар күмеп китсә?
Кереп ачыр идем. Мин хатын кыз булып туган булсам? Ой, бик чибәр булыр идем. Озын. Ябык. Ябык.
Тормышымда иң зур байлык. Ул
минем гаиләм. Мин бәхетле чөнки.
Чөнки Аллага шөкер мин сәламәт. Рәхмәт, Фаил. Эчтәлекле, матур, дөрес җавапларың өчен рәхмәт сиңа. Һәм син инде безнең тапшыруны карадым дидең. Тапшыруны карагач, димәк, син беләсең. Мин сиңа тапшыру азагында э, сиңа һәм инде сиңа кадәр булган кунакларыма алар ярата торган э, әйберне бүләк итәм. Тапшыру азагында һәм сиңа да мин бүген син яраткан әйберне әзерләдем. Әгәр дә бөтен тамашачылар да Фаил Сафиуллинның нәрсә яратканын белүләрен теләсәң, син аны чыгарып күрсәтә аласың пакетыннан. Инде синең нәрсә яратканны тапшыруыбыз башында ук э, нәрсә эшләргә яратканын барысы да ишеттеләр, белделәр. Бүләгемне ал, пожалуйста.
Билгеле инде.
Димәк, Чәй эчәргә килегез, дуслар. Фаил Сафиуллин, димәк, нәрсә ярата? Ашарга ярата. Ашарга ярата.
Фаил,
тапшыруыма килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Тапшыру азагында бәлки тамашачыларга сине күзәтеп баручы синең тамашачыларыңа әйтер сүзләрең, ниндидер киңәшләрең, теләкләрең бардыр. Рәхим итеп әйтә аласың.
Театрны яратыгыз, театрга йөрегез. Бер-берегезне яратыгыз. Яратып, яратылып яшәгез. Гомумән, менә күпме ярату сүзе яңгырады. Бу юкка гына түгелдер. Яратырга кирәк, яратылырга кирәк. Гомумән, ярату яшәтә. Менә шул.